Salam, hormatly watandaşlar! Şu gün, iki müň ýigrimi dördünji ýylyň sekizinji sentýabry, hepdäniň hem ýekşenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Şu günki temamyzyň ady Demokratik oppozisiýa professora başlaýar. Hormatly watandaşlar, biziň öňem aýdyp gelýärdik, aýdyşymyz ýaly, ine, biz professora başlaýarys. Sentýabrdan başlap, biz demokratik oppozisiýa professory çagyrýar we Türkmenistanda özgerişikleri hökman çalt ýagdaýda etmeli diýip, biz professora başlap, şul Gylyň astynda duran sallanyp duran režimi, ýagny Gurbanguly bilen Serdar Berdimuhamedowyň diktator režimini çalyşmak boýunça gaty çalt ýagdaýda hereketler edip, täze demokratik sistemany, hemme adama mümkinçilik sistemany goýmak üçin ine biz öz hereketlerimize başlaýarys. Hormatly watandaşlar, ýakyn geljek biziň elimizde. Biz ony getirip bilýäris ýa-da ony daşlaşdyryp bilýäris. Diňe biziň elimizde. Şonuň üçin men siziň hemmäňizi çagyrýan, şular ýaly protestler gurnalanda hemme adam aktiw bolmaly. Meň dogan garyndaşym ma, men ýaňky maşgalam aňyrda, men entek çykjakkä, men entek beýtjekkä, öýtjekkä. Siz haçan çykjak? Siz haçan hereket etjek? Siz haçan döwlediňiz eliňize aljak? Ine, şu zatlary her kim oturyp pikir etmeli. Hiç kime zorluk ýok, hiç kime ýaňky öz watanymyzy elimize alyp, biz halk bolup, ilat bolmaly ýaly, halk bolup güýçli, ýaňky beýleki halklar ýaly bolup, şo-şolaryň hataryna goşulmaly. Ine, iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi bäş sentýabrynda Sagat irden on birde Waşingtonda Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde Türkmenistandaky bikanun ýagdaýda ýatan syýasy tussaglyrdaky watandaşlarymyzy gollap, siziň hemmäňizi manifestasiýa çagyrýarys. O ýerde diňe syýasy tussaglarda ýatan adamlar üçin däl-de we beýleki bikanun Ine, şul zulum sebäpli bir nas üçin ýa ýene bir kiçiräk zat üçin bikanun ýagdaýda ýyllarça türmede oturan adamyň adamlary boşatmaly, gaty çalt ýagdaýda uly amnistiýa edip şol adamlary boşatmaly diýip, ine, şuň manifestasiýasy bolýar. Siziň hemmäňizi şoňa çagyrýarys. Eger mümkinçiligiňiz bolsa, hökman goşulyň. Hormatly watandaşlar, ýene bir protest şu bada bolup geçer. Indi manifestasiýa diýseň hem bolýar. Sagat 11-de 2024-nji ýylyň 20-nji sentýabrda biz türkmen ilçihananyň öňünde protestimizi gutardygymyz, soň 12-de sagat 12-de şo güni biz ýene-de türk e, ilçihananyň öňüne baryp, şo ýerde öz manifestasiýamyzy, protestimizi Sebäbi ol ýerde biz ikinji problemany ýaňky bütin dünýä ýetireris. Ol näme? Türkiýede bikanun saklanyp, bikanun deportasiýa edilýän watandaşlarymyzyň e, gollugy. Türkiýe bikanun ýagdaýda hereketler edip, adamlary hiç hili öz ýaňky pozisiýasyny, öz ýagdaýyny goramana, öz haklaryny goramana ýagdaý bermän, adwokat mümkinçilikler bermän, deportasiýa edip Türkmenistana ugry bilýär. Ine, şo hakda biz türk hökümetinden kanunlary berjaý etmeli we türkmen graždanlaryna mümkinçilik döretmeli, türkmen graždanlary hiç hili günäsi ýok, pasportlary geçenem bolsa ýa-da geçenem bolsa, ol konsullygyň jogapkärçiligi ol Türkmenistanyň Stambuldaky konsullygy we Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanaň problemasy. Ine şolar bilen siz çözüşmeli diýip, ýaňky biz e, olara öz petisiýamyzy goýarys. Ýaňky hat üstünde biziň şolarda şolara goýan talaplarymyzy, ýagny Kanun esasynda her bir adamyň, ýaňky iş seredilmeli. Kanun esasynda her bir adamyň, tutulan, deportasiýa goýulan adamyň işi adwokat tutmana mümkinçilik berip, kanun esasynda şoňa özüni goramany, goramaga mümkinçilik bermez diýip biz şo zatlary, şo problemalary gowy ýaňky çözgütlerini berip, gowy düşündirip, bütin dünýäye ýaňlandyraris we türk höküminde ofisialna şol haty türk ilçihanasyna bereris Waşingtonda. Ine şo ýerde Türkleriň bolsun, Turkiýada we başga dünýäde türkleriň bolsun, türküň hökümedi türkmeniň sada graždanyna garşy edýän hereketlerini. Ine şular ýaly iki sany protest geçiriler ýigrimi bäşinji sentýabrda sagat on birde Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde. iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi bäş sentýabrynda sagat on ikide türk ilçihanasynyň ýanynda. Menem şo ýere barýan, ine, kim goşuljak bolsa hemmäňizi çagyrýan. Soň ýigrimi ýedinji sentýabrda, siziň bilşiňiz ýaly, onda, ýagny Bütindünýä Milletler Guramasynda, pardon, häzir men Essalamualeýkum, Serdar, hoş geldiňiz. Men ýaňky aýdyşym ýaly, ýigrimi ýedinji sentýabrda Bütindünýä Milletler Guramasynyň öňünde, ýagny Nýu-Ýorkda biz ýene manifestasiýa eder, sebäbi şol ýerde ýöriteleşdirilen dünýäň howpsuzlygy boýunça plenum geçýär, Ýaňky şo ýerde hemme prezidentler ýygnanýar, bütin dünýäň şo ýerde hemme MID-iň başlyklary ýygnanýar, bütin dünýäň hemme dünýä görmeli Türkmenistanyň zulumi Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow öz halkyny ezýänini biz şo ýerde çykyş edip düşündireris. Ýagny, syýasy tussaglarda ýatan adamlar, bigünä Türkmenistanyň türmelerinde ýatan adamlary gollap, şolary bir-birden işlerini seredip amnistiýa çykarmaly, bigünä ýatyrlar, bigünä maşgalalary kösenýär, bigünä çagalary kösenýär, bigünä ýaňky adamlar ýatyp şo ýerde ölüp gidip otyrlar türmelerde, biz şo zatlary ýaňlandyrarys. Şonuň üçin žurnalistler, mass-medialary hemmesini biz çagyrarys we şo ýerde biz uly manifestasiýa geçireris. Men türkmenistanly hemme watandaşlarymyza ýüzlenýän, eger-de Amerikada ýaşaýan bolsaňyz, eger-de Amerikada mümkinçilik bar bolsa, siziň mümkinçiligiňiz bar bolsa, onda ýigrimi bäşinji sentýabrda, kyn görmän, sagat on birde türkmen konsulstwaň öňüne baryp, şo ýerde biziň bilen şol manifestasiýany edip, Türkmenistandaky türmelerde ýatan adamlar gollap, öz ýaňky pozisiýalaryňyzy bildirseňiz, biz Türkmenistanyň geljegi üçin size, bize we şo ýerdäki ýatan adamlar üçin uly kömek bolardy. Men beýleki syýasy gurumlaryň ýolbaşçylaryna aktiwistlerine, blogerlere, bize garşydaş adamlara ýüzlenýän. Biz birleşip bilmesegem, göreşde birleşmeli diýip bize biz size birnäçe gezek aýtdyk. O diýmek näme? Şular ýaly protest geçirilende, biziň ýanymyzda duruň, biziň ýanymyzda durup bilmeseňiz, öňümizde duruň, öňümizde durup bilmeseňiz, yzymyzda duruň, yzymyzda durup bilmeseňiz, gapdalymyzda duruň, gapdalymyzda durup bilmeseňiz, elli metr aňyrda duruň-da, ýöne protestleri gollan. Şul protestiň şu günki günde organizatory DWT Halk Hereketi we islendik adam bolup biler. Islendik adam goşuldygy organizatoryň hasabyna girip biler. Şoň üçin biz protesti priwatizasiýa edemzok, hususlaşdyramzok. Şul protestiň inisiatory we organizatory hökmünde biz başlarys, kim goşuljak bolsa islendik adam goşular. Ine soňky wagtlar Türkiýeden birnäçe aktiwist galyp gitdiler. Maksat B, ýa Farhat Meýmenkulyýew, Perhat Genjiýew, Röwşen Kylyçew, Muhammet ýaňky Kemine diýilýän oglan Merdan Muhammedow alyp gidildi. Bizde biz biz çykyp şolary goldamasak şol türmelerde şolar urulýar. Türmelerde şolar öldürilýär. Türmelerde şolar gynalýar. Şonuň üçin haçanda türmede ýatan adam egerde bir e, kiçijik ädim bilen şoňa kömek edip bolýan bolsa, onda emosiýalaryňyzy men başga topardan, men o topardan o zatlar aýryp öňe bolsaňyz, şo ýerde şol adamy urulmaz ýaly, öldürilmez ýaly saklanyp bilýär. Siz ýadyňyzda bolsa, Pygamberdi Allaberdiýew boýunça biz her wagt çykyş edip aýdýardyk we Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugy we polislary we hökümeti gorkýardy şony ellemäge sebäbi biz hemme ýerde çykyş edip her wagt adyny aýdyp şony ýaňky e, çykynça e, şoň adyny mass mediadan aýramzokdyk Haýyş edýäris bir topar konsullary pasollary şolara baryp habaryny tutup gaýdyň jany sagmy ýokmy. Näme üçin biz başgalara edip bilemzok. Näme üçin biz şony Merdan Muhammedowa edip bilemzok. Näme üçin şony ýaňky Farhat Meýmankulyýewa edemzok. Sebäbi her kim bir emosiýasy bar her kim bir ýaňky indiwidualnyý işlejek bolýar ondan zat bolmaz. Şonuň üçin ine DWT halk herekedi sizi çagyrýar. Geliň, goşulyň, bile görüşeli, şo ýerde on bäş minutlyk goşulyp bilseňiz, ýigrimi minutlyk goşulyp bilseňiz goşulyň, protestiňizi geçiriň, bütin dünýä görsün şony, soň gidiň öz ýoluňyz bilen. Sebäbi häzirki türmelerde ýatan adamlaryň adamlar biziň kömegimize mätaç. Biz näme edip bilýäris? Biz kanun esasynda protest edip bilýäris. Biz kanun esasynda manifestasiýa edip, bütin dünýä ýaradyp, žurnalistler, halk guramalary, ýa jemgyýetlere ýaýradyp biz aýdyp bilýäris we şu zatlary biz ýetirip bilýäris. Onsoň Türkmenistana basyşlar bolýar-da, şol adamlary görkeziň diýip, şolara basyş edýärler. Ine, hormatly watandaşlar, men size öňem aýdýan,

Kim meň bilen duşjak bolsa, ýa kim proteste goşuljak bolsa, ýa kim bize sorag berjek bolsa, kim bizi ýaňk görjek bolsa, ine biz baş öňde. Kim biziň bilen bilelikde bir hatarda durup, ýaňky protest etjek bolsa, biz iki elimiz bilen şony ýaňky gujaklap, gollap bile çykyşlar ederis. Hormatly watandaşlar, men haýyş edýän, Amerikada ýetmiş müňe golaý türkmen ýaşaýar. Näme ýüz adam eger şo ýetmiş müňden tapylyp bilmese onda biz azatlygymyzy hiç hasam gazanmarys. Ynanyň. Eger ýetmiş müň adama azatlyk gerekkä bolsa, watan gerekkä bolsa onda diýmek dört ýarym million halka-da ol ýa zerur däl ekeni. Şonuň üçin, Meň doganym o ýerde, meň ejem o ýerde, meň kakam o ýerde, men bar bilemok, men Türkmenistana barmaly, men eýtmeli, beýtmeli, o zatlara aýryň. Motosikletini kaska geýip, eliňde baýrak sakla, seni hiç kim kesgitläp bilmeýär. Gel motosikletini kaskada, adymam aýtmaň, ine men ba diýip dursaň, eýýäm hasap. Eýýäm şol hasap. Şoň üçin ol atmaskalary aýyryň haýyş edýän. Bir edýäsmi, edeli, alýasmy şul Gurban bilen Serdary, almaly. Boldy, goýmaly indi ol beýleki zatlary biz ýyllap protest edip ýörjek däl. Biz şu zatlary näme üçin edýäs, Türkmenistanyň içiniň halkyny aç gorap biler ýaly, Türkmenistanyň içindäki halka motiwasiýa berer ýaly. Ine biz daşyna çykýas. Ine men Fransiýadan on müňlerçe kilometr geçip ýörite barýan şu ýere. Ýörite şu zatlary gollap geçirmek üçin, ýagny gatnaşmak üçin. Şu ýerde geçirýän başga adamlar. Gatnaşmak üçin barýan. Bir ýerde protest eşitsem, baryp bilsem barýan. Hiç zada seretmän. Kim geçirse şo geçirsin. Tapawudy ýok, barýan. Kowsalaram ýanyna gapdalda durjak. Kowsalaram hakly. Ýanyna gapdalda durjak. Sebäbi meniň emosiýam ýok. Şonuň üçin siziň hemmäňizi çagyrýan. Geliň, göreşýäsmi, göreşýäs. Göreşmeýäsmi, onda bize-de aýdyň, bizem duraly, wagt ýitirmäli, bizem başga bir zat edeli, öz dogan-garyndaşlaryny çykaryp, daşynda arkaýyn hezil edip gezeli. Biziň dogan-garyndaşymyz Türkmenistanda. Siz bilýäňiz, her bir maşgalaň diýmedim diýende bäş müň garyndaşy bar. Diýmedim diýende. Uly maşgalaň garyndaşy on müňden geçip gidýär. Dwaýurodny, traýurodny, eee, çetweroýurodny, bir topar ýaňky ondan ýyldyz ýaly ýaňky ýaýrak gidip otyr garyndaşlar. Indi näme, eee, bir bäş adam, bäş adamjygy gorap, ýakyn adamlaryny gorap, beýleki ýene taşlarmy zuluma? Ýok, görüşmeli. Şoň üçin hemmäňize haýyşt. Eliňden bir zat gelýän bolsa, bir ädimjik ediň şony. Hiç zat edip bilmeýän bolsaň, ine alty dollar tölemeli aýyna wznos, agza tölegi. Töläp, şo pullar, ynanyň, şo puluň üstüne ýene-de ýüz esse pul goşup biz göreşýäs. Biz siz puluňyz gerek däl. Bize göreşe pul gerek. Sebäbi biz siziň üçin göreşýäs. Biz özümiz üçin göreşemzok. Bize biziň hemmämiz, hemme zadymyz gül ýaly. Şonuň üçin watandaşlar, biz daşynda, Türkmenistanyň daşyndaky adamlar, biz Türkmenistanyň içindäki adamlary gollamaly. Biz gollamasak, gaçyp ýöresek, diňe pul iberip dursak, biz režimi finansirować edýäs. Biz režime ýene-de ýyllar boýy ýaňky ýaşar ýaly mümkinçilik döredýäs. Şu zatlary goýmaly. Göreşmeli. Bir ykjam ýapyşsak, iki aýak alman aýyrýas şulary. Daşyndan başlaýas, hemmämiz içine girip gidýär şul ýaňky tolkunlar. Içine girip gitdigi, içine sähelje başladygy biz barýas, dökülýäs Türkmenistana. Hiç adam et bilmeýär. Öldürse öldürsin onda göreli. Golaýar gaýraly bolsa. Şonuň üçin ine haýyş şu protest ýaňky maglumaty ýaýradyň. Amerikadaky adamlara ýüzlenýän kim şu ýere bar bilse gelsin. Ýewropada-da protestler bolar. OBSE-niň gidip duran wagty ýaňky oktýabrda biz Ýewropada ylaýta-da Warşawada protest ederis. Kim baryp bilýän bolsa Warşawada proteste geliň. Ýaş oglanlar Şu ýerde studentler bar. Men siziň haýyş edýän Warşawada, ine biz şu ýere baryp indik protestleri ederis. Geliň şu ýerde motosiklin kaska arenda alyň bir bäş dollaryny beriňde geýip dur şu ýerde watanyň golda. Dogan garyndaşyň golda. Azajyk ýaňky senden bir watana bir tolk bolsun. Beýtmäň indi. Gaçyşyp ýöräp, bir-birinden gizlenişip ýöräp, türkmen türkmeni görse gorkup, sögüp, ýakynlaşman goýuň şo zatlary. Biz halk, halk, ýaňky halk biziň derejämiz ýitik gidip otyr, ilatsa dönüp barýas. Ol bir turistler. Biz häzir Türkmenistanda turiste dönýäs. Watanymyz ol. Kim ol Gurbanguly bilen Serdar? Hiç kim. Näme etdiler Türkmenistana? Hiç zat. Şonuň üçin men siziň hemmäňize haýyş edýän, kyn görmäň. Ine, biz göreşimize başlaýas. Biziň göreşimiz ine başlar Amerikadan, Ýewropa geler, Ýewropadan Türkmenistana barmaly. Şonuň üçin haýyşt hemmäňize, hiç kim Daşynda durmaly däl. Birek biriňe material getirmeli. Türkmenistandakylara aýtmaly ine eýýäm protestler başlady taýýar boluň. Men ýene bir gezek size ýatlatjak bolýan. Watandaşlar biz ýetmiş ýyllap Sowet Soýuzyň ýaňky Rossiýaň koloniýasy bolup galdyk. Ýetmiş ýyldan soň, ine, Sowet Soýuzy ýykyldy. Nyýazow derrew Türkmenistany alyp, öz koloniýasyna geçirdi. Öz döwletine geçirdi. Şekillerini goýup, ýagny muzeýleri açyp, öz ata-babalarynyň, ejesiniň, kakasynyň, doganlarynyň atlaryny kolhozlara, köçelere, şäherlere goýup başlap, kellesi gitdi. Soňky otuz üç ýylda Iksan Kezzap Nyýazow bilen Gurbanguly Berdimuhamedow biziň ata-babalarymyzdan galan döwletimizi öz hususy döwletine öwrüp, adalatly, bitarap döwlet guruş sistemasyny doly ýok etdiler. Türkmenistanda döwlet guruş sistemasy ýok. Türkmenistanda her bir ýaňky hökümet şahasynda, ýagny, ulgamynda hiç hili adalatly deňagramlyk sistemasy ýok. Ýa-da ýerine ýetiriş hökümetinde deňagramlyk gurlan sistema ýok. Diňe bir adama bagly sistema bar. Ýa-da kazyýet sistemasynda-da şol ýaly. Diňe bir adama bagly sistema. Bizde döwlet şeýle gurulmaly, her Ýaňky deň agramlyk bolmaly. Ýagny, parlament islendik wagty pretenziýa bildirip biler prezidende, ýerine ýetiriş hökmünde. Ýagny, kazyýet islendik wagty pretenziýa bildirip biler ýerine ýetiriş hökmünde ýa-da parlamente. Olar üç sany güýç deň bolmaly. Bizde näme? Şol üç sany güýji Serdar Berdimuhamedow eline aldy. Ýolbaşçylaryny özi goýýar. Oň üstünden-de kagyzy oň hakyny alyp, ýaňky dwaýnoý blokaj etdiler. Bolmaz-a ol, döwlet däl-a ol. Geliň döwlet guralyň. Geliň şol biziň türkmen hakyky döwledimizi guralyň. Amerikada ine serediň, bir topar gurlan deňagramlyk sistema bar. Tramp gelsin, diktator, Baýden gelsin, Obama gelsin, Amerika diktatorlygy ýatyp bilmeýär, mümkin däl. Sebäbi ol deňagramlyk hem mediada, metbugatda, neşirýatda, jemgyýet guramagyň içinde, partiýalaryň içinde, hökümetde, parlamentde, hemme ýaňky aýdylan ulgamlaryň her ýokarky, aşaky derejelerinde deňagramlyk sistemasy bar. Eger-de Tramp bir kanun ýa gol çekäýse bir zada bikanun, kiçijik raýon prokurory karar çykaryp ony ýatyrýar. Ine şuňa deňaglyk sistema diýilýär. Bizde bolsa bikanunçylyga aňyrda dursun. Serdar Berdimuhamedow diýýär, Meň aýdanymy ediň, konstitusiýa seretmäň, konstitusiýadan konstitusiýany sorajak men sizden. Diňe meň aýdanymy ediň, kanun bozulýar, bozulmaýar seretmäň. Bize şol ýaly ýolbaşçy gerekmi? Ýok. Biz ony saýladykmy? Ýok. Näme gerek? Şonuň üçin biziň döwletimizde Gylyk-häsiýetleri ösdürip, gözel gül ýaly Türkmenistan Watanymyzy şul adamlar katastrofa getirdiler. Hemme türkmenler üýşüp, birleşip şu kezzap Gurbanguly zulumdan dynmaly we hakyky Garaşsyz Türkmenistan döwletimizi biz gurmaly. Biz hakyky Garaşsyz döwlet bolmaly. Biz hiç kime garaşly bolmaly däl. Ne-de Putina, Erdogana, Hytaýa, ýene bir plana, ýa Gurbangula, ýa Serdar Arkadagly, Arkadagly, Alabaýly Serdara, ýa ýene birine biz garaşsyz bolup, hem döşüni açyp Türkmenistanda we daş ýurtda gezmeli. Türkmen ilçihanasy, konsullar şoňa diňe kömek etmeli. Hiç hili pretenziýa bermän diňe yzyndan ylgap kömek etmeli. haklaryny gorap. Ine şul ýaly döwlet Ýewropada, Amerikada ýerleşýär. Näme üçin biz şony urup bilemzok? Nämemiz kim? Hiç zadymyz kim däl. Iki aýagymyz bar, iki elimiz bar, aňymyz bar. Käbir soragda biz Ýewropanam üýtgeşdik. Näme kim zadymyz bar? Şonuň üçin biz hakyky garaşsyz döwlet bolmaly. Şonuň üçin, ildeşler, şol ýaly taryhy mümkinçilik emele geldi, biz öz şansymyzy ýitirmelidir. Biz çüýrük tohumy, tohumynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhamedowdan dynmaly. Ine efire Serdarym. Yani girilenok internet pesdir. Şonuň üçin vatandaşlar 25-nji sentýabrda başlaýar hereketler. 27-nji sentýabrda dowam edýär. Onsoň şu dowamlyk durmaz. Ýöne gider durar. Salam Serdar ýene bir gezek. Internetiň pes öýdýän sen. Hawa, başdan aşagy neme gidip gelipdi-da. Onsoň mejbur çykdym tehniki pricinalar.
Serdar ene protestlere başlaýar. Amerikada gutaralsaň biz Warşawa siz taýýarlyk görmeli protesta esas organizator siz we beýleki toparlar kim bar bolsa şoň üçin oň gününi belläp halka ýetireris şo ýerde nemede men ýalňyşmasam Polşada ýigrimi müň sany türkmen bar. Minimum elli adam gelmeli. Eger-de ýigrimi müň adamdan elli adam gelmese, onda şulara hiç zat gerek däl. Şular ýagny hiç zada islenok, diňe öz güni bilen. Onda diýmek, eger öz güni bilen bolsa, onda şo günem ýitirýärler. Sebäbi bir adam öz hakyny gorabilmez, eger-de beýlekiler goramasa. Hemme adam haklarny gorasa, onda şol adamam hakyny gora biler. Men ýaňyja bir žurnalist bilen gürleşdim. Ol diýýär, ynanyň, ol diýýär, eger-de türk, neme, Gyrgyzystanyň içinde, daşynda bir hadysa bolup geçse, onam metbugat ýazmasa, Biziň adam adamlarymyz komentariý ýazyp o şo metbugady ýykýalar siz režime işleýäňiz siz ýazaňzok hakykaty aýdaňzok diýip ýykýalar. Bizde bir topar hadysalar bolup geçýä biziň habarymyzam ýok. Şol ýaly ýaňky halk aktiw özem biziň goňşy döwletimiz. Näme üçin biz şolar ýaly däl. Näme üçin biz kommentariý ýazman ýa-da öz pretenziýamyzy kanalymyz bolsa aýtmany gorkýas? Näme üçin gorkmaly däl? Sen öz haklaryňy aýtmana gorkýan bolsaň, bagyşlaň onda türk neme bütin dünýäň jarnamasy ýaly başga alaç bolmasa, biz onda Ýewropa döwletleri, Amerika döwletlerden ýarag sorap öz azatlygymyzy goramaly. Sebäbi başgaça gorap ýol ýok bolsa. Şonuň üçin häzir protestlere başlaýas, edik görýäs, bolmaýamy biz bütin dünýä guramalaryna ýüzlenmeli. Siz ýa-da goşunlary getirip şo ýerde bize kanunçylygy goramaga mümkinçilik dörediň, ýa-da bize ýarag beriň, ýa-da Türkmenistany bütin dünýäden aýryň, sebäbi Türkmenistan döwlet däl. Hemme zatlar bozulýar. Wagtlaýynça hökümet döredeliň we açyk saýlawlar geçirip, öz ýaňky e, hakyky halka hyzmat eden prezident saýlalyň. Şu ýaly e, hemme zadyň çözgüdi bar her wagt. Çözgüt bolmaýan mesele ýok. Şonuň üçin biz durmalydýar. Hereket görmeli, bolanok, okey. Şul hereket, bolanok, okey. Onda haýsy hereket galýar? Baryp Ýewropa we Amerika döwletlerinden soramaly. Ine biz şuny edip gördük, bolanok, şuny edip gördük, bolanok. Adama gynýarlar, basýarlar, yzarlaýarlar. Diýmek, bize mümkinçilik ber. Olar mümkinçilik bererler. Biz barýas Türkmenistana. Şol halka gymyldamana etdirmeýän adamlar bir birden tutup ýigrimi ýyl gerek bolsa ýigrimi ýyl otuz ýyl gyrk ýyl tutup biz jenaýada çagyr gaýdyp şu zatlar bolmaz ýaly ýolbaşçylaryny we esasy adamlary başgaça ýol ýok sen näme pikir edýäň serdar
gadymdan bäri kinolarda görülendik adamlara daýra kinodan hem gürrüň bereli ki duýmasaňam kino görele zaýa diýle taryh köpüsünden bilýä kinolarda aýdylýan bir söz bar elmydama Wostok delo tonkoe diýýärler. Ýani munam aýdýanlar düşmanlarymyz diýeli. Öňem şeýle, häzirem şeýle. Ve Elbetde ki, bu musulman halky, türkmen halky, türk iman halky danadyr, nirde we nädip hereket etmelidigini gowy bilýändir. Men başga söz aýtýan. Sag bol.
Sag bol Serdar. Onda näme? Serdar efir köpe çekmäli. Men azjyk işlirän häzir ýaňky işim bar azjyk. Ine şu esasy şu çykyşyň manysy iki müň ýigrimi dördünji ýylyň üçünji gün, hepdäniň üçünji güni, ýigrimi bäşinji sentýabrda sagat on birde Waşingtonda Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde protest bolýar. Şol ýerde esasy sorag Türkmenistanda syýasy we beýleki tussagda ýatan adamlara boşatmaly, azatlyk bermeli we amnistiýa bilen çykarmaly. Türkmenistanda örän köp adam türmede ýatyr. Türkmenistan türme, Oňam öz türmesi bar içinde. Biz şu zatlary bes etmeli. Türkmenistanda türmelerde ýatan bigünä adam bir nas üçin, bir kran derman üçin, bir kiçijik ýagny jenaýat iş hem däl, administratiw iş üçin basylyp giden adamlar bar. Şolary boşatmaly. Türkmenistanyň türmelerinde hiç hili şertler ýok. Şolary şo ýerde saklar ýaly. Diýmek, şol iki ýyl basylan bolsa, şoň bir ýyly iki ýyl ýaly seretmeli, sebäbi hiç hili şertler ýok, şertsiz ýaşady şol. Ajy baryny çekdi şol, boldy. Boşatmaly şony. Adam öldürmedi, narkotik satmady, ýagty olar ýaly hökümet puluny ogurlamady, bir topar çinownikler ýaly millionlap. O näme etdi? Eden zady-a ýok bir uly. Isýan etmek gerek däl-ä. Bular töhmet politikasy gowy işläpdiler, bular diňe töhmet politika ulanýarlar. Töhmet. Töhmet syýasatyny ýöredýän hökümet bilen sen nämesin sorap otyň. Neýse, soraly, soraly. Allah beýik. Elbetde, türkmen halky we bu türkmen halkynyň gapdalynda beýleki halklar hem, diktatordan kösenip ýören halklar hem mundan göz aljakdyr.

Gan dökmän, adam öldürmän, kanun esasynda, konstitusiýaň esasynda edip bolýan zatlary amala aşyrmak nesip eýlesin hemmämize. Dogry
aýdýaň.
Netijesinde-de Allah kerim. Biz niýetimizi tutaly. Çünki Allah Tagala diýýär-ä, Bendämiň kalbyndaky niýetine görä amal bererin diýýär. Erbet niýet etseň, erbet amal alarsyň, ýagşy niýet etseň, ýagşy amal alarsyň. Biz Allahdan ýagşylyk diläris. Çünki Allah Tagala, Bir jany öldürmek haramdyr diýipdir. Başga şertleri bolmasa, şonuň üçin hem, biz ýene-de niýetimizi päk tutulyň, gerisine Allah kerim diýeliň. Wagtyňyz wagt tapan wagt tapjak. Kurana halyň hatda bu gün Töbe süresini okadym ertem agşam agşam diňledim hem. Gaty köp zatlar ýazylan bu günki döwrümiz şeýle kagyzyň üstüne ine bolup ýörsiňiz siziň türkmeniň halky Töbe süresi dokuzynjy süre ýüz ýigrimi dokuz aýaty bar okaň hemme zat göz öňüňize hüýr diýip dökülýär kimiň kimdigini bilersiňiz. Allah kalbyňyza bersin, kalbyňyza görä amal bersin. Amal diýenimizi-de elbetde ki, ýöremeli bolar, etmeli bolar, gygyrmaly bolarmy, çekeleşmeli bolarmy ýa-da kanunyň kitabyna görä agzybirje halk bolup, jebisçi halk bolup, Allaň buýrugy ýaly, Eý müminler! Sizlerem duşmanyňyz ýaly agzybir boluň, bolmasa darma-dagyn bolarsyňyz, kül bolarsyňyz. Kül bolmasaňyzam diýen, men sizi kül ederin diýen. Dogry.
Hormatly watandaşlar, protestler başlaýar. Türkmenistanyň içinde biz diňleýän adamlara aýdýan. Şul Amerikadan başlaýan tolkun Türkmenistanyň içine barýar. Ýoka onuň.
Taýýar boluň. Biz Gurban bilen Serdar Berdimuhamedowy arest etmeli. Hökümetde işleýän adamlar, Şol çalyşmada golýan adamlar, demokratiýa isleýän adamlar, sizem wagtyňyz geldi. Gymyllap, toparlaryňyzy gurup, toparyňyz bilen Telegram ýapyk çatlary dörediňde öz araňyzda gürleşip taýýar boluň. Halk galanda namartlyk etmäň, gaçmaň, bukulmaň, Gaýtyp gollaň, adam sany bolar, siz köp zatlary bilýäňiz, şul haramlyklary zatlary, kömek edip şul Gurban bilen Serdar Berdimuhamediň eden haramlyklaryny ýanyna bir dört bäş sany adam, şul adamlary öldürip gorkuzyp gelýän adamlaram biz tutmaly. Şoň üçin kömek edersiňiz. Sizdenem halk sizdenem size geçer eden haramlyklaryňyz bolsa eden ýaňky Maşenniçtwaň bolsa ýa-da jenaýat işiň bolsa geçer halk. Şoň üçin moment häzir. Biz galmaly. Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow ýykylýa. Biz galmasagam ýykylýa. Ýöne haçan ýykylýa bellisi ýok, ýöne ýykylýa. Biz şuny çaltlaşdyrmaly. Ömrümiz geçip dur. Boldy indi. Boldy edeli. Bular ýaly zulum Türkmenistanyň içinde bolanda, bular ýaly edermen oglanlar, edermen halkymyz baka utanmaly şuny. Derrew çözmeli. Myrat aga, indi maňa biýşi ment diýýäler-ä. Biýşi ment ujup aýtýarlar. Şu mentleriň arasynda bir söz bar-da, indi kanuny bir söz aslynda, ment hem däl-de, prokuror, milisiýa, woýenniý. Ýa-da adam bilen işleşip, şonuň ykbalyny çözýän edaralaryň ählisine-de degişli. Priznaniýe dini mezde, priznaniýe dini däl, pomoş sledstwiýu

Dişini kysy ýatyrandyrlar. Elbetde ki Alladan sabyr dilap oturandyrlar. Allah Tagala bize sabyr ýagdyr. Şo gün bir gelgeý diýip oturandyrlar. Bilýäs üstündäkileriň gije gündiz dileýän hem hem Alladan dileýärler hem şu daşary ýurtdaky gelip gelenlerem bir işik bela salardyr gowy bolaýjak bolup durýarlar nesip bolsa. We bütin rewolýusiýalar ýada ewolýusiýalar hany enşalla biziňki ewolýusiýa bolar. Ewolýusiýa diýenimiz aklymyzy işledýäs. Elimizi gana bulaşdyrmak gerek däl, sebäbi o halky bir bada aýaga galdyrmak üçin bu adamlary ne öldürmeli, ne gaçyrmaly, bankdaky pullar ýitip gitmez ýalak, ýa gömülip duran pullar ýitip gitmez ýalak. Biri haram tüýnüge degmeli-de, çyşak astyna almaly bolany. Gorkusyndan ýaňy pullary yzyna getirip taşlasalar, häzir Hytaý birinji orunda barýany, nätse bir million sany millioneri bar, bir milliondan gowrak. Dünýä boýunça birinji nomerda Türkmenistanda eger ýedi million halk boljak bolsa ýedi million millioner boljakdyr enşalla. Ýagny bular hakykat. Ýöne biz netijesini elbetde ki Alladan dilemeli. Nähili boljak bilemizok, niýetimizi gowy tutýas, etjek işimiz belli biz ýurdy düzetjek, biz Adamzady ýaşatjak, adamzatdan zyýada oňaryp dursaçam, elbetde ki, ümmeti Muhammedi ýaşatjak. Kuran okajak, Kuran okar, Bibliýa okajak, Bibliýa okar, her kim islänini eder. Sen adamlara hiç zat gadagan edip bilmeň. Allah Tagala gadagan etmändir. Isläniňiz ýaly ýaşaň diýipdir, zorluk ýok diýipdir. Ýöne agzybir boluň diýipdir we muny bize Polşa, Şwesiýa, Daniýa, taryhlary boýunça bu Ýewropaň ýurtlarynyň ählisi diýse hem bolar, siz hem gowy bilýäňiz muny ada. Ýakynda ana Argentina, Braziliýa birnäçe ýyllykda, ondan öň SSR döwründen bärimi, Stalin döwründen bärimi Pinoçetiň aşagyna ýaşap ölen Çili aldy garaşsyzlygyny, ýykyşa diktator sistemany, gaty kän ýyl oturdylar. Şonuň üçin meýilleşmek, ilkibada, her kim özüne söz bermeli we esasy, konýeçnede, halkyň üstüne zyňyljak, küşküriljek, hemişe edilişi ýaly, milise, woýenni, polisiýa, prokuror, prokuror zyňarlar, KGB-ni zyňarlar, esgerleri zyňarlar, hatda-da, hatda Elektronlaşdyrylan enjamlar we robotlar alnyp otdy, dronlar alnyp otdy, ýene bir zatlar alnyp otdy. Türkmenistan gowy ýarag sistemasy hem bar, ýurdy gorap biljegi gowy ýöne bu ýarag sistemany biz ýurdy goramak üçin ulanmaly. Kellämizi gowy işletmeli, şo pulda kim oturtjak bolsada Allah hammyza haýyrlysyny etsin nesip bolsa. Alla Tagala men diýerin, Men karar berýän bu. Ýa urşarsyňyz olar bilen ýa Usman çözülişersiňiz diýen. Onuň Kurany Kerimde okalyň. Toba süresini okalyň dokuzynjy süre ýüz ýigrimi dokuz aýaty bar. Okaň diňläň. Gaty köp zatlar görersiňiz. Bolýarmy Rada? Dogry.
Watandaşlar onda näme şunuň bilen biz efirimizi gutarýas. Sizden haýyşt birinji Amerika başlaýar. Amerikadaky türkmenler gaýrat ediň geliň. Aý meň doganym bar diýseňiz ine şol atmaskaňyza ýörite ine bir wariant. Motosikletni kaskany geý eliňe Şyk geýýärä raboçiýe şyk. Şony geý hiç kim tanamaýar. Dur ýanymyzda mert bol dawaýte geçeliň. Men iş gazanýan pul gazanýan eýýän biz pul gazanýas. Işimiz taşlap on müňçe kilometr geçip barýas. Şu türmede bigünä bir ogly oglanlar ýatyr. Bir topar halkymyz ýatyr şolary gollamana barýas. Sen şo ýerde bolup gelmeseň onda Trakda ýa bir ýerde gije-gündiz işleýäniňe kem görmeli däl. Sebäbi hereket edeňok. Sen öýüňde bula ýaly gul bolup işlände zawod, fabrika dolandyryp, ýagny işgärleri işledip, uly-uly biznes edip, uly-uly girdejiler almaly adam o ýerde trak sürüp, ýaňky Amerikada gul bolup işläp ýör. O zatlary taşlamaly. Biz Watanymyza gelmeli. Ertir Amerikada otuz million, ýetmiş million, üç ýüz million loto utsaňam Watan gerek. Gitjek ýerimiz ýok. Sen ýene-de Watana barmaly. Çagalaryňa görkezmeli Watanyňy. Menem ýokardan gaçamok. Meňem arkamda uly döwlet bar, ata-babalarym bar, geçmişim bar. Ine, geliň, serediň diýip, Öwünip däl-de, şoň, şonuň nirden gelip çykýanyny görkezmeli-ä sen. Ýanýar, dogrumy? Gizlenip, Amerikada gaz alyp, işläp, gizlenip baryp, pişik ýaljak bolup, öz, ýaňy kuzu zadyňy çözip, pişik ýaljak bolup gaçyp, goýuň o zatlary. Geliň, hakyky türkmen halky öňler bolupmyş-a, şolar ýaly ýaşalyň. Türkmen halky edermen, hiç zatdan gorkmaýan, gaty adalatly, gaty sabyrly halk. Sabyr käsämiz doldy. Diňe öňe! Şunuň bilen biz efirimizi gutarýas. Hormatly watandaşlar, siziň hemmäňize birinji bilen jan saglyk arzuw edýäs we hemme wagt aktiw bolup, öz durmuşyňy hiç-şe ýok bir Arkadag diýilýän kezzaba we Arkadagly alabaýly serdar diýýän kezzaba gidirmäň. Siziň ykbalyňyz başga. Ötde, bagtly, baý, ýaňky hiç zatdan kösenmän, öz islegleriňizi, arzuwlaryňyzy ýerine ýetirip, mümkinçilikler bolup, şol ýaly döwletde ýaşamaly adamlar kösenip bütin dünýäde gulçulyk edýär. Utanç ol. Geliň şo zatlary bes edeliň. Bir ýapyşsak, bir aýak alman alýas şulary. Ynanyň siz. Şonuň üçin gollaň DWT halk hereketini,